What is one way? Handisi kuzanga vanhu vachiti kwai what is the way forward? Zvoda kunzi zvitagwa kunzi kuti dii. One way Munangagwa must step down now. Simple. Munangagwa must go. Simple. Hazvidi negotiation and hazvidi kwai todii and hazvimiri kuelection. Election is, is, is another is another party of politics and so forth isi tiri kuti mbavha ngaibve muoffice kubva kwamunanga kwamaoffice hazvimisi maelections kusungwa kwaebetenjel hazvikonesi maelection kusungwa kwehure iri hakukonesi maelection kubatwa kweintelligence yese yakanga iita intelligence kuti godhi ribude Mari ibude nekupinda mukati menyika yeZimbabwe hakukonese maelection. Muri kunzwa? Zvisinei kuti bato reZanu PF razosarudza ani kuti atore atore chinzvimbo chachona kwa ndezvekubati kwavo isati atora munhu weda nemhosva. kateka kuva soft panyumwe zvinhu zvisingadi soft tatakambonyara ratizama kuti no ngatitaurewo zviri zvakanyorova nyorova kana kudhara kwaidzi kwanga kuna na kwakuna na chitepo kwanga kuna nani vanga vane nharo mukati mehondo macho naimomo vakanga vachilidza vanhu nanhasi vari kwanokwanisa kulidza vanhu turiwo futi izve izvezvi and hazvitsvise and hazvisi zvinyuwani zvipo zvakanga zviriko zvavairota kuti aiwa ibvai pano pane masoja ari kuuya tada kupondai pana apapa variko vane zvipo zvokutorota izvozvi kana hondo yakatungamirirwa ichitungamirirwa nemasvikiro enyika enyika yezimbabwe nanhasi masvikiro evayo mapenyu pane pavanogara futi vagotungamira futi sekutungamira kwavakamboita saka musatyiswa nevanhu vari kuba vatiparadza nyika yezimbabwe zvisingachadiwe futi nemasvikiro achona nemidzimu yenyika yachona futi vakatarika zvisizvo mukati memidzimu yenyika yezimbabwe havachadiwa they are no more recognized

kunogwa ende hanje tinorwa tirege kutya kunogwa nokuti kukwa kutyise nokuti ne vakakugwa vakakuhwina pakutanga usavhundutsirwa kwauri uri mu 2000 ye uri wa 98 ye uri wa 88 tisu masoja acho tisu makomuredi acho ari kuresista by now tisine chi- tisi chine ma- tisi chine dzimwe 40 years kuenda kumberi dzekurarama dzatinoda kugadzirisa mani va 75 muchiri kudei moparidzira upenyu hwedu these people must go macomrades these people must go musarema muchichidzirwa mani kudhara vachatumwa chimwana chitokotoko chine 10 years chichikwidza gomo Kunopa shoko kuma comrades. Nhasi une 30 years, une 40 years, une, une 19 years, une 18 years. Uri kutya kutendeka kuti aiwa paita mbavha pano. Uri kuterera propaganda. Musatigumbuse mhani. Takazvarwa mukati menyika yeZimbabwe, tikakurama mukati menyika yeZimbabwe. Takashanda mukati menyika iyo makanaka mhani umu. Mabasa edu akapera, vaita price control mumashops. vata price control zvinhu zvese nyika yakabva yaita amt kumaproducts kuita amt nyika ikazodzoredzwa natsvangirai vakazopinda nedollar for two ndopakatanga kuzara masopo hapana motiudza mhani vanhu vezanibeko mutiitire muse musana mamukisapota zvinhu zvisingaiti musana mamukisapota mbafa mhani ungati munhu akubira mbudzi pamba pako nokuti ndisekuru vako vabambu dzako vanodzitengesa wobva ngotaiwa nokuti isekuru vangu wovasekerera wovazhinyira zhinyira iye ini mbavha no man no man we are sick and tired of these people we are sick and tired we are waiting for number two for number three for number four